Jien, ħa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Adrian Delia wara ngħaddija lil Mario Vassallo u mbagħad inkomplu. Grazzi.
L-ewwel qed nixtieq nifraħlek Edwin għax ħafna illi kienu fil-politika fil-moment illi ma jiġux eletti fil-Parlament qishom f'daqqa waħda imbidlet il-karatteristika tagħhom ta' politiċi. Allura politiċi ma baqgħux sempliċement qisu d-definizzjoni ta' politiku tkun dik biss illi qiegħed fuq is-siġġu l-aħdar. U allura nixtieq nirringrazzjak irrispettivament dwar li ma kawża tkun qed timbotta, imma naħseb qed taqdi dmirek ta' politiku li lin barra l-Parlament u naħseb li kieħa xi ħaġa pjuttost rari u ta' min ifaħħara. Ħanibda billi nagħmel naqra kjarifikazzjonijiet għal, ma rridx ngħid miżinformazzjoni, imma ċertament nuqqas ta' informazzjoni li ngħatat fil-pubbliku, u allura inti aċċennajtilna li nippernjaw l-argumenti tagħna fuq il-frażi tal-onestà politika jew il-politiku onest. Jien ma tantx nieħu pjaċir insemmi persuni, imma nitkellem fuq il-prinċipju rather milli fuq il-persuna. Ħa nibda b'dak li għedt inti lil hinn mid-debate li naf li qed tirreferi għalih, fejn dawk li ħadu pożizzjoni b'mod jissejħu progressivi u l-oħrajn le. Issa min hu progressiv it-tifsira hi illi ma jkunx marbut mill-madmad ta' dak li dejjem kien, u ċoe tal-bieraħ u tal-illum, imma biex iseħħ il-progress irid jimbraċċa, embraces, dawk li huma l-affarijiet il-ġodda imma li jwasslu għall-iżvilupp tal-bniedem u tal-ħajja madwar. U allura jekk aħna progressivi u rridu nagħtu iktar drittijiet l-anzjan jibqgħu jaħdmu. L-anzjani li jibqgħu jkollhom metodi anke permezz l-għajnuna tat-teknoloġija li jgawdu l-ħajja aħjar. Il-nies deskritti bħala b'diżabbiltà, jiena nippreferi dejjem nuża n-nomer b'abbiltajiet li huma mhux skoperti, u allura abbiltajiet differenti, illi jkollhom aċċess għal ħajja iktar miftuħa, mifruxa, b'orizzonti usa', u allura hemmhekk nifhimha. U allura li tkun progressiv għal kulħadd ta' kull età ħlief illi t-teknoloġija, l-mediċina, ix-xjenza ma tapplikahiex għal ħajja li tkun għadha ma twelidx, u allura ma tassistihiex biex tgħix, u allura ma żżidilhiex il-possibiltajiet illi tipprogressa fil-ħajja. Kif jista' jkollok xi ħadd progressiv illi jwaqqaf il-progress, l-iżvilupp, ta' xi ħadd illi għadu fi stat embrijoniku. Xi ħadd irid ifehmni lili, ħalli nibda nifhem u mbagħad forsi nibda nfehem l-oħra. Kif xi ħadd li huwa progressiv irid iwaqqaf il-progress tal-iżvilupp ta' embriju. Mela din fuq the myth Ta' min jgħid li huwa progressiv. U li allura ma jittollerax il-min għandu, għax jien alla ġejt nitkellem hawnhekk fuq stedina tal-ħabib tiegħi. Sa konna fl-istess partit. Stajna ma konniex fl-istess partit. Stajt ġejt hawn biex nitkellem u ngħidlek li ma naqbilx. Imma l-fatt biss li ġejt nitkellem hawn, jien ġejt diskritt bħala insensittiv. Għax ġejt nitkellem hawn. Ma jimpurtax. Nippreferi nkun insensittiv u jekk jirnexxieli insalva ħajja waħda ngħix mal-kuxjenza tiegħi milli ma jgħajrunix sensittiv imma nkun kompliċi fin-nuqqas tal-progress tal-iżvilupp ta' embriju. Tieni waħda. It-tielet, u fuq din naħseb ma nafx intom x'fimtu, ma nagħmel aċċenna anke dak li qed inti, għax inti semmejtu ġustament u se nitkellem fuqha. Illi liema Alla aħna naħsbu li aħna li nażlu Min jgħix u min imut. Għax qisu d-diżonestà politika rnexxielha s'issa tbellagħha lil kulħadd. Illi b'dawn it-testijiet fuq l-embrijun inkunu għax test li tifli, għax test li tagħżel, li timmarka, inkunu qed nagħżlu Min jgħix u min imut. Dak ħażin fih innifsu u jkun qed jiftaħ mhux tieqa jew ibexxaq bieb, imma jkun qed jiftaħ beraħ il-logħob mal-ġenetika tal-kompożizzjoni ta' min aħna u kif in-natura tridna. Mela dak ħażin fih innifsu. Però mhux hekk biss, eh! U hawnhekk fundamentalment fejn jien issa n-numri għalija ibu pjaċir tagħmilhom jekk tkun qed tilgħab il-karti jew għandek elezzjoni jew issegwi l-futbol imma jkunux tlieta fil-Parlament u jkunx wieħed jew jkunx wieħed minn elf illi inti qed taċċetta li t-test innifsu Mhux jagħżel qiegħed in twenty per cent of the cases jeqred it-test innifsu. Il-politiċi illi ma jkunux onesti ġegħluna naħsbu illi bit-test qed tagħżel biss. Mhux vera. F'għoxrin fil-mija tal-każi, ċoe jekk inti għandek ħames embrijuni, wieħed minnhom numerikament, by data, by science, by probability, ħa jiġi ddeterminat il-progress tiegħu. Bil-Malti, ħa notlu. Mhux hekk? Mela ma noqogħdux nagħżlu l-kliem u l-aġġettivi sbieħ biex niddiskrivu xi ħaġa li twaqqaf il-ħajja bħala mewt. Mela għandek xi ħadd fuq a life support system u mort fejtlu l-iswiċċ. Fil-gazzetta l-għada ma jgħidux li kien hemm wieħed tefa' swiċċ, sa? Ħaddlu Ma nagħtafhas wiċċ! Qatlu! Jekk inti l-intervent li għamilt qed iwassal għat-terminazzjoni tal-iżvilupp tal-embrijun, allura hemmhekk itterminajt il-ħajja ta' dak l-embrijun. Mela dik hija miżinformazzjoni mhux koinċidentali, imma bil-ħsieb ta' politiċi illi jridu jingannaw. Mela min jgħid illi għax ivvota kontra din il-leġiżlazzjoni huwa pro-life, ma jistax xi ħadd jieħu għalih għax jgħid allura aħna li favur anti-life. Jekk issaqsi, kieku tista', lil dak l-embrijun li tterminajt il-ħajja tiegħu, li int pro-life, għalih, ċertament li m'intix, u lanqas pro-choice. Għax il-pro-choice jibbaża, jsostni r-rigorożità tal-ħsieb tal-loġika fuq il-fatt li dik l-għażla qed tagħmilha fuqek innifsek. Mhux fuq ħadd ieħor. Jiena nagħżel li naħdem. U nibgħat lilek taża. Jiena naħde nagħżel insiefer. U ngħid lilek mur fil-Malden. Jiena nagħżel li nirtira. U ngħid lilek biex tirtira u ma nibgħax naqla l-flus li konna l-qabel. Iċ-choice għandha tiġi rispettata fil-parametri ta' jekk intix qed taffettwa lill-oħrajn u f'dan il-każ mhux taffettwahom biss bħal meta għandek dritt li titkellem imma m'għandekx id-dritt li tweġġa'. Bi kliem hekk, għandek id-dritt li ssuq imma m'għandekx id-dritt li ssuq bil-240 kilometru fis-siegħa u tittermina s-sewqan addirittura għall-ħajja ta' oħrajn. Mela allura, l-għażla tista' ssir dejjem mill-persuna, mill-individwu, sakemm ma tikkalpestax dik iċ-choice il-ħajja tiegħu. Allura, l-embriju m'għandux choice x'jagħmel. Allura niġu bil-fors għal naħseb, miżinformazzjoni oħra illi b'xi mod jew ieħor nipprovaw nfehmu jew jew jew jew jew nuru illi din hija l-avvanz ta' teknoloġija u allura min ivvota kontra din il-liġi politiku minn rrid isejjaħlu onest u minn le huwa kontra l-IVF. Dik mhix onesta politika. Mhijiex onestà politika. Jiena favur l-IVF. Jien favur li tintuża x-xjenza, l-mediċina, t-teknoloġija, l-avvanzi kollha biex min ma jistax ikollu t-tfal b'mod naturali, tingħatalu l-għajnuna. Jekk ikun hemm progress fix-xjenza, jekk ikun hemm avvanzi fit-teknoloġija u fil-mediċina, Il-Gvern għandu jsostni, jissussidja, jħallas, minn kollox. Sakemm, imma! Sakemm ma tkunx qed tikkalpesta l-ħajja ta' ħaddieħor. Mela, biex aħna nbeżżgħu, biex aħna nitfgħu qishom xi trigloditi, 'il dawk illi qed jgħidu isma', jien, bl-ikbar onestà, naqbel illi kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità. Insejna li konna nitkellmu fuq equal opportunities. Eh, ta' min? Ta' min kapaċi jgħajjat bħali? Jew jitkellem bħalek? Jew jgħolli jdejh u jistorbja? U dak li ma jistax jitkellem? Dak m'għandux equal opportunity. Mela allura dak huwa ngan politiku ieħor min jgħid illi jien u oħrajn bħali ħbib tiegħi u ċertament illi kien hemm ħafna iktar ta' illi verament jemnu illi m'għandhiex tintuża din it-tip ta' intervent, għax dik hija the key, illi dan mhuwiex test full stop, dan huwa intervent. Intervent li jwassal għall-mewt f'20 fil-mija tal-każi. ma jfissirx li huwa kontra l-IVF at all. Anzi, min irid li jkollu t-tfal, min irid li jrabbi għandu jkollu l-għajnuniet kollha, imma hija fin-natura tal-bniedem, partikolarment jekk inti trid li jkollok it-tfal, għax imbagħad minn tiegħek stess ma teqridx il-possibilità li dik il-ħajja tiżviluppa. Biex nipprova ma nġebitx u ma ndumx. Ifisser xiex da kollu? Ifisser illi għandna liġi bħalissa fil-Parlament, mhux il-liġi tal-IVF, imma l-emendi li saru, illi fl-opinjoni tiegħi, U din jiena minuta tkellim fil-Parlament. Minuta biss. U f'dik il-minuta għad qed nagħmlu liġi tal-IVF, emenda tal-liġi tal-IVF, illi tmur kontra l-Embryo Protection Act. Inna najtu, inwersu u nitilħu. Bl-Embryo Protection Act. Jista xaħat tifemni għax għax għed imbati biex nifem għadijin. Kif Hemm ħames embrijuni. U dak il-wieħed, mhux dawk li niskartaw da, dak il-wieħed li neqirduh waqt it-test. Liema Embryo Protection Act jista' jinfoka. M'għandux min jitkellem għalih. Ħa nitkellem għalih. Għax inti għad titkellem u għajt li ma organizzazzjoni tirrappreżenta. Min ix jagħtaw biex nirrappreżenta partit illum. Jagħtaw biex nitkellem għal dak il-wieħed minn ħamsa. Għal dak li ma jistax miskin jitkellem u mhux sa jitkellem qatt. U jixtieq jgħidilna hemm embryo prote illi tridu tipproteġu lili. Għalfejn ma nipproteġuhx. Mela allura. Hemm mistoqsija waħda biss. Biss. Illi rridu wiġbu. Waħda. Meta tibda il-ħajja. Biss! Issa jekk jiġi xi ħadd jgħid isma', jien! Issa hemm professuri ta' tal-etika ta' teoloġija ta' ħafna illi jgħidulek illi inti xħin m'għandekx iktar argumenti xi ġib għax din l-opinjoni tiegħi. Il-profs mibsut bonniċi, ġewġu għalla fillu kien jgħidilna doksa. U x'kien tipprova tbir ħodajlu din l-opinjoni tiegħi kien jinżel għalina. Isu għajkla kien jinżel għalina. Doksa. Għax faċli. M'għandekx argument x'tagħmel u tistaħba l-opinjoni di. U ma tkun qed tagħmel sens ta' xejn. Imma min jemmen xjentifikament ta' xi raġuni jew oħra illi l-ħajja ma tibdiex mal-konċepiment, allura jista' jagħmel argumenti illi jgħid mela allura dak l-embriju m'hemmx ħajja. warped that argument. Jekk ma jemminx illi m'hemmx ħajja ma bdiċ, allura b'xi mod irid nipprova nirrispetta ma narġa' nuża l-kelma li ma nixtieqx nuża l-opinjoni ta' min jgħidlek. Pero kemm jien trankwill biex ngħid lil min jiddikjara, mhux fuq il-politiċi onesti titkellem, min jiddikjara bla tlaqliq li jien favur il-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha. Jiena nemmen qabel kont mallemek, kont ngħidek, mill-ewwel ġurnata li tħadd il-politika kont dejjem pubblikament nisqarrek. U hekk ħa nibqa' nistqar u jistgħu mhux assedju semmejt inti. U jiġu argumenti u teddit u tajjir li kelli personalment fuq fuq il-familja tiegħi. Iktar nibqa' nemmen u nissaħħa f'dak illi qed nipprova nispjega l-fejn. Għax hekk. You stand for nothing. Ħadd mhux se jgħidlek Edwin. Ħadd mhux se jgħidlek xejn. Ħadd mhux se jgħidlek għasek. Imma jekk inti temmen bil-perseveranza u l-konvinzjoni morali ta' twemmin tiegħek, allora hemmhekk tistenna li jiġu l-attakki. Però allura mhux biex nattakka, imma biex insaqsi, mhux b'mod umli. lil dawk biss, lil dawk biss li jemmnu li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Allura dak l-embrijun huwa ħaj, bil-fors, il-loġika hekk tiddetta tiddetta. Aristotli għallem li jekk inti għandek premessa u mbagħad għandek ħsieb, il-konklużjoni ma tistax tagħżel kif tvarja jekk inti tittimxi mad-dettami tal-loġika, mela jekk inti temmen li l-ħajja tibda mill-konċepiment, qatt ma tista' tgħid illi inti favur il-ħajja fil-mument li tagħżel li tittermina il-progress ta' dak l-embriju.